asati ababa kana kutarisira kuti achiri murume wechidiki akasangana namwari mwari vakamuti ibva munyika yaugere uende kunyika yandichakuratidza haana kunzi kunyika iyo haana kuratidzwa paconversation yavakaita kutanga akanzi kunyika yandichakuratidza saka chinotanga kubva first then ndozokuratidza saka movement iri kutanga munhu asati ane direction ibva uende kunyika yandichakuratidza ndokundotaurirana nemudzimai wake sara kuti ndataura naMwari vanditi ndibve pano pakati pehama dzangu nenyika yandigere tiende kupi hanzi ticharatidzwa kana tabva pano i want to believe this is why sarah is counted among faith generals hazvisi nyore kuteerana nemurume asina direction ari kungoti ndanzwa mwari ati kudii ati tiende kupi haasati anyatsowa hazvisati zvanyatsova clear but sofa ngatimbobve pano mototanga kusunga mabhegi ha direction kungobuda muchitarisira ndoziva kuti pane vamwe venyu muri panapa nanhasi ausati wanyatsozoata muada unyatsa kuita sei muupenyu tinyatsozooti ada kuvaka kumusha ada kuenda kujoni here ari kuda here zvemutaundi ari kudaita zvekuvaka here ari kudaita zve kuti unyatsoziva kuti ari kuda zvebhizinesi ari kuda zvebasa zvakaoma baba sara wazeneja akatevererana nemurume but padziri rake namwari achibva rainzi ukabva ndichakuita baba vamarufu ndokuudzawo mudzimai tanzi imimi muchaita mai wamarudzi ndiriwo baba wamarudzi mai vakati inyaya yakanaka handii ndokuenda vakandopinda mune imwe nyika inonzi kenani zvikanzi unoona nyika inoyi ndichaipa kuvazukuru vako vari imomo nzara ndobva yarova ya waterera mwari uchifamba munzira dzamwari according to his plan but nzara yakauya baba being a christian doesn't mean immunity to challenges Kuva muKristu hazvirevi kuti hauchapererwi. Kuva muKristu hazvirevi kuti haucharwarirwi. Kuva muKristu hazvirevi kuti hauchachomoki kutoshayiwa mari yerendi. Abrahamu kunzi akateerera Mwari akandopinda muKenani, nzara ikaruma, haana kudzokera kwaakabva, uh-uh. akaenda kuIjipiti. instead yekudzokera kuhama dzake akatoenda kuegypt kwaaitoziva kuti kune dhenja aizviziva seti kune dhenja akaudza mudzimai wake kana tasvika uko usati ndiri mukadzi wangu right ndawa ndinourayiwa kana uchiziva kuti uku vanotora mukadzi wako kana uchiziva kuti uku vanouraya why not going back kuhama dzako sezvo uchiona kuti mwari wacho anenge ari kukurasisarasisa apa paita nzara ka ndiri kuzvitaurirei kune vamwe vanhu vakatanga chinhu chakanaka namwari but murwendo rwekufamba namwari mune zvakawanda zvinoitika zvimwe zvacho zviri negative hakungoitiki zviri positive chete unotouya pano baba wotosvika pano inga vakatsanya seven days zvoramba kufamba baba uchiona nemumwe baba ari kutadza kumira nekudhakwa zvake zviri kufamba baba uchiona baba nemhombwe dzichiroorwa dzichichata iwewe baba uchinamata uchikwira makomo tsapfu dzinooma nekukwira makomo masiketi anotenderera nekutsanya ugotsvaga kutsaka mwari wacho ari papi pakadai ndimwari rudzii anondisiya ndichisvika pakadai every time paunoita chinhu namwari unoisawo pekuti handofunga panguva yakadai zvenge zvaita baba but god can stretch you beyond beyond madeadlines ose baba zvawaifunga zvinongonoitika in three years baba unopinda mu15 abrahamu nasara vaitiraya musafunga kuti vinge vakamira vaitiraya kuita mwana vaiita pavo havana kunzi muchaita baba vamarudzi vanhu vanenge vachidonha kana kuti mwari acho vachigadzira vanhu kuti vava vanhu venyu vaifanira kupota vachisangana sababa namai and i believe kuti vaisangana but hapana chaibuda baba mukadzi unoita seunge uchabvunza murume kuti makanga manyatsa kunzwa mwari zvechokwadi ini Alright. Eh, Hatisisiri panyaya yedu yekushaya kwangu mwana. Zvino nehama nehama baba. Nyaya yenyu yekunzwa Mwari yakatiparadzanisa nehama. Nyaya yenyu yekunzwa Mwari yakatibvisa kwatakanga tine vanhu vatoziva navo. Iri nyaya yekuru Mwari wenyu akatiparadzanisa nehama. Nanhasi handina kana mwana handina hama. Apa tiri kunyika yevatorwa baba. Kana Mwari ari kuda kuita zvinhu zvikuru newe. unoteistwa kusvika palevel yekuti kana newe only a dead man can carry god nditeererei vana baba nana mai only a dead man how much are you ready to die to die your appetite must die madiro anoita madonanzi ekufamba namwari zvionetsa baba zvokuti ukari uchiri madonanzi unonzi kudibira uchiona chikafu so unofanira kusvika palevel yekuti nyangwe huku nemuriwo usina mafuta zvinongofanana baba hembe hadzifaniri kana kukuchinja zvinongofanana patonhasi wapfeka kasutu peri kadhini haunyatsonzwa kuti tioko mumwe zvinongofanana sesdecember why chitunha chinotsamwa here chikarohwa chikarohwa chitunhu wambona chitsangu chikatukwa chodzorera ko ukachiomberera maoko chinonzwa kuti handini chitunhu akuchiomberera maoko kana kusachiomberera zvakafanana kuchituka kana usachituka zvakafanana if ukasvika palevel iroro baba nokuti zvinongofanana akasvika pakuguma ura sara kusvika pakuti zvapera zvavharana but promise yamwari iripo pandaverenga pano zvino abraham did not waver mukadzi achiti handichaita vana asi abrahama akaramba achitenda baba daita vana vanhu vanoti nyangwe zimseki ikati wabona mayu iye akatenda kuti ndina mwari anondiita ceo ndina mwari akati ndichaita directa wecompany zvekuti zimseki kana cambridge yati kudii izvo ndezvimwe hazviputsi kutenda kwangu baba nyangwe life ikandikanda kwachatikobo kana ndichichata ndichachata chete nyangwe ndiri kusina network baba ndinoramba ndichitenda hazvinei nokuti upenyu hwandipfekedza matende hazvinei nokuti mati kudii baba No. Abraham wakaramba chitenda even at 99 100 years akaramba mwiri wake wapera basa achizvitarisa nyatsoona kuti but akati no hakusi kugona kwangu kunoita kuti zviite asi kugona kwake vana baba nana mai rega ndikodzei hanzvadzi nditerere hausi kuzoroorwa nekuti wakanaka uri kuzoroorwa nekuti akanaka Amen. hausi kuzoroorwa nekuti wakada as long uri kutemba kunaka kwako let me tell you a disappointment iri kuuya hati break iri kuuya pamusoro peimwe pamusoro peimwe nekunaka kwako ikoko but as long uchitemba kuti akanaka uh-uh. hati accept nekuti tinogona tinoacceptwa nekuti anogona uri kuona hatikundi nekuti tinogona kurwa tinokunda nekuti akagona kurwa Kubudirira kwedu baba kune chekuita nezvaakaita baba before death and during death nepaakamuka baba. ndikanzwa any ailment kurwadziwa mubody ndinotanga kuimajina ndinotanga kuona mavanga mumaoko ake ndobva ndada kuziva kuti wai mavanga mumaoko zvobva zvanzi nemavanga ake takaporeswa yes.
takaporeswa tisati tarwara vana baba nanamai faith james akunyora chapter 1 i think verse 18 anoti iye be ye doers be ye doers ivai vaiti musangova vanzwi bedzi this is why muchiona makristu mazhinji tichirarama life isina kana testimony ndichitanga kuparidza ndesvika ndoparidza ndoparidza paridza ndichienderera ndichiparidzira vanhu ha then zvaindinetsa kuti mwari wai vanhu vasiri kupora kusvika mwari wandibatsira kuti unoda kuti vanhu vapore sei magwaro anoti kudii magwaro anoti kudii magwaro anoti kwandiri inini ndiite sezvamariwa John chapter 3. Pakana chii chakaitika pakana waini yakapera Maria akati kudii akaenda kuvanhu maasha akavati itai sezvaareva itai sezvaareva ah, haikuna kungonzwa chete but itai kana muchida kuti situation yatava nayo pano crisis yatava nayo kana muchida kuona a change let's do kana akatomborewa chinhu ngatitichei kana tichida maresults vana baba nana mai ekutenda kana tichida maresults tinofanira kuita ah, hazvibatsiri kutenga mafuta e200 dollars anochinja ganda ine wiki ah, ane potential yekuchinja ganda robva ranaka kuita kunge nguruve yaparwa eh, one week right 200 dollars right fine woisa every day wakaisa pacabod pa pako uh, mumba uchimuka mafuta aya anochinja ganda aya aya anochinja ganda mufunge wobuda woendako wodzoka mangwana aya mafuta andakatenga tuwana handisi kuramba kuti anochinja ganda handisi kuramba kuti anodhura handisi kuramba kuti ndako but haachinji ganda ari mugaba baba anochinja paunotanga kumaaplaya paganda rako application ari kuchinjiri baba riri mubhukumo kunze kwekuti watanga kuri aplaya to your day to day life yes. kune mamarriages ari kuranwa achishandisirwa shoko there are two systems dzinorana panyika pano kune inonzi world system koita inonzi word system I don't know kuti zvinhu zvako uri kuaplaya ipi, uri kurarama uchishandisa system ipi. Kune vanoshandisa word system, koita vanoshandisa world system. Kune vanhu vari kupinda marriage vachishandisa world system. Yes, world system. Kune vanhu vari kushandisa word system to rise. word system ndoyauri kuona vamwe vanhu vachifamba nemazimutikari anotyisa but chirungu chidambuka dambuka chakampinza motikari iyoyo baba its not world system because world system inotanga kuda une 5 o levels without 5 o levels according to world system your suffering is justified yes. I'm telling you zvekuti uri nherera maschool fees akashaikwa hazvina kana nebasa world system no une 5 o levels here kati handina asi ndakafirwa ndiri ah, ah, ah, tati mune 5 here kana usina bva pano you are only qualified kunofudza mombe dzevanhu i'm telling you but world system world system baba munhu ari kuaplya magwaro kukorekta life yake munhu aneta nelife obva atora bhaibheri oti ndauda kutanga kushandisa word kuri aplya baba itai sezvaareva haleluya itai sezvaareva priya yedu vana baba nanamai priya yedu ngairegi kunguwa priya I declare this year I'm going to drive, this year I'm going to fly, this year I'm

Hii munamato wako ngauti ukataura statement enda unorisungirira pavhesi ukataura statement uchirisungirira pavhesi mwari muranda weshoko rake haasi muranda weshoko redu anoti rose rakabuda pamuromo wangu rikauya panyika haridzoki kwandiri risina kuita chinhu tiri kuita kuti life yedu isachinje tiri kunamata from bitterness we are trying to, we think kuti we can convince god nemastatement nechirungu oh say say english nyange ukataura weuzi chibuda nemumhino mwari avhunduke zvese nebasa rino nyange ukararama nyange ukanamata ukagara mugomo nyange ukagara mugomo 50 days urimo zvausvika pakuzivana nemakudo imomo izvozvo hazvimuvhi mwari izvozvo nyange ukaridza mhere kuchema misodzi ikayerera hazvimuzivi mwari anomuvhiwa the moment watanga kutaura zvaakataura ah. even nature baba munhu akatanga kutaura shoko ramwari miti inonzwa eh. because everything is a product of the word chinhu chese chauri kuona chakagadzirwa neshoko baba chinogona kuridziswa back to in the beginning was the word and the word was with god and the word was god and the word become flesh verse 14 the word become flesh paringotaura kuti pari kunzi the word became flesh panongoreva kuti the word materialized and the word became tangible mm. zvoreva kuti shoko iri rine rine ability yekumaterializa robva rava chimwe chinhu zvoreva kuti shoko iri rinogona kuita motikari shoko iri rinogona kuita chikafu kana rasanganiswa nokutenda kana rikasanganiswa nokutenda a miracle happens pese paunoona panonzi poitika miracle iclash yaitika kusangana kwaitika kutenda neshoko kutenda neshoko zvikasangana panoitika miracle
kana kutenda neshoko zvikasangana panoitika creation things materialize haleluya Doubt also inocreate mamisfortunes. Mwari ngatibatsire, toda kunamata mangwanani ano kuti Mwari ndibatsire chero zvakaita mamiriro azvaita but ndoda kukutendai mangwanani ano kuti ndinogona kunge ndasvika pa40 years ndisina kana kitchen but abrahamu wakasvika pa100 but mwana akazongomuita Zvekuzvika pakuti Sara paakaudzwa kunzi uchaita mwana akaseka. Unozvika pakuti ati ah, chero murume Sara inga agowa. Inga agowa murume wake akapa musikana basa tichitorawo. Eh. Ini pandiri hapachina baba. Tina Mwari anokutevera baba situation yakukanda kuro okudzora. Amen.
Anosvika oti raza rasa come out come forth anodana zviri muguva zvaakunhuhwa baba zvekuti vanhu vanenge vakuti makanonoka chiregai makunhuhwa over exactly zvaakunhuhwa ndo zvandako tina mwari anoteera mamarieji aakunhuhwa akumakuva tina mwari anoteera vanhu vakadzingwa basa 5 years ago unoona wakunzi uri kupi uri kupi dzoka ndiani azviita mwari akauya kuna razarasi afa auyawo nekwandiri ndakutoti zvafa ndabatwa maoko ndadya chema yangu ha he unoita songo uchadana vanhu vakabvisa chema kuti chidzokai munhu uyo auya panyika pakafamba munhu akadyirwa chema baba munhu akambonhuwa john chapter 9 vhesi ya 9 inoti ndiye haasiriye ndini ende wanoiverengi inoti ndiye haasiriye ndini john 9 vs 9 ndiye zvinonzi vakaona mukomana akaberekwa riri bofu vakati vamwe vakati ndiye vamwe vakati haasiriye iye akati ndini ndiye haasiriye ndini vanhu vakaita gakava vakakakavadzana vachitanike ndiye mani ndiye life ikabatwa namwari vanhu vanosvika pakutadza kuzori ndiwe ndiye unosvika unoburuka bhazi kana kuburuka motikari ukasvika pamunhu ari apa asi unyatsozo kuti achi renge ndiye wina haasiriye vari kuti haasiriye usafungwa kuti havasi kunyatsa kuona vari kunamata kuramba kuti hangamboiwo kumana vari kufunga zvavakakuita kuti kana ariye saka manje Ah, Silia, ndiye. Ah, ah, ndiye. Asati ndiye wina. Let me tell you, kusimuka kwako kuno inoita nyaya munharaunda baba. Amen.
Mabhira emuchato anokonzeresa vanhu kustroka baba. Yeah. vamwe vanhu vachibatwa bp mabhera munonzwa pepe ari kukonzeresa zvirwere mune vamwe vanhu vakanga vakadhauta mwari toda kunamata mangwanana kuti mwari ngavasvike pavacharamba kuti ani chero neni ndichoenda pagirazi ndicharamba ndini here ha ndini here like zvandakaita umwe musi wandakarara muhotera first time by the grace of god inanabva kumusha isiso imwe type yakangodzudzurwa namwari kumusha ichiunzwa muno mutaundi yakazoitiswa nenyasha dzamwari muhotera hii ndakamupinda by accident ikunzi pakashengwa bukurara umwe muchinda ainge anonoka kuuya pamusangano kubva angosanganawo neni tikati ha ndingamboendi ndega chamwa kupi kati haandi munotsvaka bukurara hati hati oh, hei ndiri mundei nguvura shit dzini anoita zvinoshamisa amen haleluya dambudziko ratinogona kuita vazhinji kukasika kugutsikana nezvisirari basa rese kungoita kaachievement kadiki diki kari microscopic wakutonzwa sokuti hameno hameno kaachievement kekuti kanotoda kunyatsokuona kuti ndiko here chaiko chaiko zvimwe zvezvinhu zvauri kuvhaira nazvo vamwe vanhu he iapetizer baba bvunzaini ndafamba ndichiparidza ndaona zvakawanda kune vanhu vakagarika pasi pano vana baba nana kune vanhu vekuti kune kumba kwandakaenda gedhe kune yamunonzi dominion iya munhu akasvika pagedhe pa kungodai fingerprint kubata gedhe kungodai harina kumbotswinyura angonzaro zigedhe remasimbi tekuti richisuduruka radhumwa nechigumwe Dominion, chirega uone huswa hwandakaona ground rakabuda uh, iwe huswa hunoita matama kana wasvika pamuna nenyasha yes. huswa hunonyatsoona kuti huswa hwakagarika kana munhu ari blessed baba akaenda panzvimbo zvinhu zvese nemiti yablessed eh. munhu ari cast akaenda panzvimbo nemiti inotambudzika baba inotemerwa kuchikomo itemerei inotemerwei imbwa dzechirohwa nematombo Yes. Baba. Unonyatsoona kuti nzvimbo yandiri ino yapinda nenecha iri kutambudzwa but munhu ari blessed baba. Akasvika panzvimbo. Chero ukamushandira newe unoonawo blessing yacho ichitapukirawo kwauri. Mm. Unongoonawo newe chirungu chakubuda. Unongoonawo newe bvudzi rakutanga kukura. Yes. Baba ndoda kukutendai mangwanani ano nekuti muri Mwari. hamuna kuva mwari nekuti takunamatai makagara muri mwari tisati taakukunamatai uye kukunamatai kwedu hakuwedzeri umwari hwenyu nyange tikarangana kusakunamatai hazvikutadzisei kuva mwari ndinoda kukutendai nekuda kwehama dzangu dzamauigira iri shoko pano nekuti baba kuna vamwe venga vakushaya kuti zvino zvichaitika rini zvino zvichaitikawo here kwandiri asi mwari ndoda kukutendai wamakati acharidzirwa mhururu mhururu icharidzwa panyika ino wamakati anotongoombererwa nyangwe zvikadii baba kushaikwa kwemari kushaikwa kwevanhu vanomira naye mm. imi as long muri kumira naye nyangwe vanhu tikarangana kuti hatisi kuzomira naye nyangwe vanhu tikati hatisi kuzomusapota nyangwe vanhu tikarangana kuti hatisi kuzopindira pazvinhu zvake asi as long mwari imi muri kurutivi rwake ndinonyengetera mazviita henyu sanganidzanai nekutenda kwose baba wangu kwaakuaplaiwa panzvimbo ino upi neupi zvake achaita chaachaita achiresponda kushoko iri mwari achishandisa kutenda kuti nokutenda muna kristu ndaakutoita chinhu ichi baba muitire zvakanaka muzita rajesu ameni